Тойон Мүрү култуура дыбарыаһын сонуннара Дорооболорун бар дьоммут Тойон Мүрү култуура дыбарыаһын сонуннарын иккис чааһын хагалыыбыт. Ааспыт нэдилэҕэ биһиэхэ олунньу тоҕус күнүгэр Дуолан эр дьон ансаамбылын уон бес сыллаах юбилейнай концерта буолан ааспыта.

ансамбыл тутулун тутан күн бүгүҥҥэ дылы үчүгэй бааты культурнай сайдыыбытыгар биир сүҥкэн кылааты киллэрэр ансамбыл буолар Дурдахахха, дьиэ кэргэттэригэр тутаах дьоннор, эр дьоннор. Ситиини баҕарабын күүс-көх баар буоллаҕына салгыы ыллаҥ-тойуҥ. Эҕэрдэлээн тураммыт уонна бу уон биэс сыл устата Бүгүн олунньу уон күнэ. Киэһэ сэттэ чаас буолан эрэр. Билигин аҕыйах мүнүүтэнэн биһиги сыанабытыгар алыптаах, аптаах дьикти концерт хааланаары турар. Биһиэхэ ыалдьыттыыр бүгүн Алексей Гольдеров, фокусник. Дыра Алексей, эн артыыс идэтин кэмитэрби киэҥин диэ. Дыра. Үрдүгэр аан. Үрдүк. Орто эмиэ бар. бара билбэт санаалаах. Дьэ, бу эн хайдах бастан фокусник буолар артист үөрэммитин дуу, артист идэтин ылан баранын фокусник. Мен оҕом тоҕон сылларда ааспыта хэп. Мен Жан-Клод Ван Дам, Джеки Чан, Чак Норрисқа деп оқым бардым. Стивен Сигал мен Брюс Ли. Он онны кеһи буларыбын мен артистка вот. Иллюзионисты төһен да баттапады. Онтон, конечно, мен оҕа жан манна фокустары көрдөрөр этим. Онусына пантеюмана жаргырар этим дей. Аа, үбүлээ. Эт, онтон буллаҕына көрдө фокус били көрдөрөрдө му площадка. Фокуска эффект күскэ көдөрдө. Оны аажа фокус не булаабыт. Бэйэм оҕолоругар фокус көдөрөн Бэйэм оҕолорум диye, бэйэм оҕолорум папа печенье, ханвар печенье daar дийлер.

гимназия үөрэнээччитэ диэн уонна бу оригинальнай жанр идэтин эмиэ хаҥа баһылаар хайа дьэ бу улахан республика хаамай улахан фокустиин кытары дьэ бу биир санаҕа выступайдар долгуй адя долгуй абдай отон үтө күйүнэн бастаан күнү бу видеон гашлах уонна усадан олохтохто мен мулана бу мүйтаҕы ахсыс класс ойнашты уоннах эп бу отон

Бүгүн олунньу 12 күнэ, ХСРда уон аар чаас. Биһиги дыбарыаспыт выставочнай саалатыгар Уус Алдан улууһугар Народнай библиотека тэриллибитэ сүүс сылыгар аналлаах быыстапка арыллыыта буолаары турар. Бу быыстапка нэдиэлэни быһа биһиги дыбарыаспытыгар туруоҕа, онон дьэ эргиир дьоннор кэлэҥҥит үөрэ-көтө көрөргүтүгэр бука барыгытын ыҥырабыт. Дьэ көрөргүт курдук биһиги улууспут библиотекатын үлэһиттэрэ долбор хотуттар болон босунар бэрдэрэ бука барыгытыттан Үт үчү таҥастаах кыыс тоҕота. Тайдо күндү доҕоттор, ханнык баҕарар мероприятияҕа тэрийээччилэр үрдээн диэн долгуйар дьон буолалар. Бу Мария Петровналаах ведущайдар хагалаары турар. Сагалаары турар. Долгуйу бар. Долгуйу бар. Сүрдээх улахан тэрээһин икки тыһынча сүүрбэ түөрт сылы быһа улууспутугар народнай библиотека тэриллибитэ сүүс сылыгар аналлаах дьаһаллар ытыллыктара Онон күндү ааҕаччыларбыт, библиотека ветераннара, үлэһиттэрэ бука бары кэлэргитигэр ыҥырабыт. Бүгүн биһиги дыбарыаспыт сыанатыгар музыка на вечное мерзлоте диэн классическай музыка концерта буолаары турар. Хагаланара олох аҕыйах мүнүүтэ хаалла, көрөөччүлэр номно кэлитэлээн эрэллэр. Фестиваль классической музыки «Музыка на вечной мерзлоте» диэн Саха сирин улуустарыгар классическай музыка сайдыытыгар диэн фестиваль именно улуустарыгар олиһин быйыл биһиги усалдanga келдебит бороонго уонна бу иннинэ биһиги бердигистехе горну улуска хыджыбыт То пока ИКИУЛС, Улисе куорат биир Дьокуускайга биир концерт биэрбиппит. Вот бастакы фестиваль буолан пока маннык каракый. Вот оттон аныгыскы сайты сайты туруохпут диэн эринэбин. Республика улустарын барытын килияватта. Оттон оннук инникиге инник болар эбити болар наһа да шөй болады конечно. Тоҕо диэн ыраах па улустарга вообще классическая музыка диэн олох музыканнары артыстары кэлбэт тиийбэт Булахтар яраагыбыт болон. Артыстарга уларыйалар да фестиваль? Уларыйан, уларыйан. В основном, конечно, биһиги театр, театр оперы и балет артистара уонна государственной филармония артистара. Оно кинилэр, смотря по их занятости, играбын. Спасибо, Сергей Иванович. Бүгүн биһиэхэ ыалдьыттыыр биһиги биир дойдулаахпыт Уус Алданнар бу классическай музыкаҕа, ырыаҕа-тойукка Тумус туттар кыыспыт Зинаида Колодезникова Саха Республикатын культуратын туйгуна. Дьэ, биир дойдулаахтарга бэйэм баҕаһына. Баҕа санаам диэн оттон нурабыларын ыстан туран онно бу фестивальга кыттан биир дойдулаахтарбар классическай ырыаны, операны билиһиннэри кэллим. Бу, бу манна булаана сахалыы ырыаттан, операттан быһа тардыы ариялар, уонна өссө скрипкаҕа суола баар буолуо, уонна опереттаттан өссө быһа тардыы баар буолуо. Сүрдээх киэҥ программа, онон бүт дойдулаахтарым бу классическай музыкаҕа чугас дьоннор, оттон Найахы хора, Кенчери ансамбла, ол иһин Рабочий бөлөхтөрө диэн буланнык программаны ааллыбыт. Тус үлэҕэр ситиһиини оҕарабыт. Барга махтал. Киһи буолан килбэйин, сахалыы саҥалаах саха буолан сандарын. Бүгүн олунньу уон үс күнүгэр Хахабыт Республикатыгар Ийэ тыл уонна сурук бичик күнүнэн бука барыгытын күндү көрөөччүлэрбитин Итиитик синдик эҕэрдэлиибит. Күндү биир дойдулаахтарбытын, эһигини, бу бүгүҥҥү Ийэ тыл сурук-бичик күнүнэн итиитик истинник эҕэрдэлиибит. Уонна баҕарабыт бу ийэ тылбыт сүппэтигэр, бу саҥа улаатан эрэр көлүөнэ сахалыы тылын сүтэрбэккэ, сахалыы саҥаран улаатарыгар баҕарабыт.

Эдьиийдэрбит үтүө күнүнэн бу хас биирдии кэлбит ыалдьыты хака хиэринэн алаадьынан уона будугуй? Быыппаҕынан көрсөбүт. Төрөөбүт ийэ тылбыт күнүнэн бука барыгытын истинник эҕэрдэлиибин. Сахалыы саҥабыт сүппэтин бары оҕолорбутун, сиэннэрбитин сахалыы саҥарарга үөрэтиэҕиҥ. Күндү доҕоттор, биһиги да барыспыт бу фойетыгар. Үрдээчи быыстапкалар буола тураллар. Ол курдук биһиэхэ бу Нюргиана Егоровна Ньургуһун кэлэн дьэ бу бэт сэдэх идэлээх киһи. Үтүө киһине, ийэ тыл күнүнэн итии истиҥ эҕэрдэ. Дьэрэ Ньургуһун бу туох куукулаларын аҕалаҥҥын көрдөрө тураҕыны? Мин былаана тобу бэйэм Ньура диэн авторскай кукулаалаахпын. Холобура маны хаартыскалардан бааллар сэ. А так кинилэр прижобата аттыга барбыттара ол хаартыскалар эрэ бааллар. Төрөөбүт төрүт тыл уонна сахалыы сурук бичик күннэн биир дойдулаахтарбытын Уус-Алдан улууһун бары олохтоохторун улустаа киин библиотека аатыттан итиитик истинник эҕэрдэлиибин. Онуттан хас биирдии киһи төрөөбүт-үөскээбит ийэ тылын этигэр-хааныгар, кутугар-сүрүгэр тута сылдьар. Онуттан биһиги хас биирдиибит бу тылбытын кыра оҕолорбутуттан саҕалаан хайаан даҕаны иҥэрэммит, кинилэр наах сахалыы саҥаралларын ситиһиэхтээхпит. Онуттан бары сахалыы саҥарыаҕын, ирэ-хоро кэпсэтиэҕиҥ. Манна биһиэхэ кэлэн тураллар чэгиэн түмсүү. Чэгиэн түмсүү бу биһиги тойон бүрө алааска ыппыт, ол атынаада айылҕаттан. Эмтээх оттору хомуйан бу дьоҥҥо эргэҕэ үрбиһэ үчүгэдик эмиэ тарҕатар дьоннор. Бу Александра Васильевна олорор, бу түмсүү аһылайааччыта. Бүгүн эһиги тугу көрдөрөҕүт? Биһиги үтүө күнүнэн бүгүн биһиги бу эмтээх отторбут аҕалан туруорабыт. Бэйэбит омуктарбыт диэн бүттүлэр, ыраастырка диэн аҕалбыппыт. Уонна бу биирдэ иһэргэ чэйдэр уонна дьиэ араастыырка ыйын чүмэчи, бу натуральный чүмэчилэр. Сөп. Уонна боллана бу анаан кураттан эбээ Майя чайдары ян аҕалатылыыдьабыт. Буоллаҕына киһиэхэ анаа туһалаахтар сахабыт сиригэр хомуллубут оттор. Бу бэйэлэрэ куоракка производственна сыахтаахтар, онны бэйэлэрэ оҥороллор. Сырдык күс Мари диэн Көрбүөччүнү бары билэргит буолла. Кини оҕолорун тоттор. Төһө ылаллар дьоннор? Ылаллар аhaa. Лакай ылаллар, лакай интеллигентииллэр тойтар. Бу оттору бэйэ тугаммыт боламмын, ол иһин тохтааммын аҕалбыт. Дьоҥҥо сэргэҕэ. Дьоҥҥо сэргэҕэ туһаннылар диэн. Бүтүн Сахабыт сирин дьону-сэргэтин, бүгүҥҥү Ийэ тыл сурук-бичик күнүнэн бары дьону-сэргэни эҕэрдэлиибин. Онуттан өрүү сахабыт тыла сайда, сүппэтин туһугар үлэлиэххэйин-хамсыаххайын, оҕолорбутун иитиэххэйин диэн түҥэрэбин. Күндү Уус Алдан улууһун олохтоохторун, биидадьылаахтарбытын бүгүҥҥү олунньу 13 күнүнэн, ол эбэтэр сурук-бичик уонна тыл күнүнэн эҕэрдэлиибин. Кини дьоммутун ийэ тыл күнүнэн эҕэрдэлиибит. Ийэ тылын күнүнэн Ийэ тыл күнүнэн эҕэрдэлиибин. Күндү доҕоттор, биһиги дыбарыаспыт иһигэр тэрээһиннэр хайдах баралларын кыратык көрдөрүөхпүтүн баҕарабыт. Бу аппаратная диэн. Ол эбэтэр бу сыанаҕа көстөр тыаһы-ууһу уонна уоту-күөһү итиэннэ экраҥҥа туох көстөрүн барытын мантан салайар дьоннор бааллар. Бу көрөргө курдук тэрээһиҥҥэ, ханнык баҕарар тэрээһиҥҥэ тыас, уус барыта бу пультан барар. Бүгүн үлэлии олорор. Хэмэн орулуо. Хайдаҕай бэлэм? Ше. Нормально. Бу боллагына сыанаға хайдах вот күөс оонньуурун, тыгарын, барытын дьэ бу эмиэ дьаһайааччы, холбооччу, Тойон миры культура дворыһын Света оформителя Григорий Петров. Здраволарын. Хайа бу тэрээһин уота киһи хайдаҕай? Элбэх дуу эбэтэр дьуһунна ere барар? Шит хуннай болар ол. Улаханнык сириннэ. Санкаларга деген бар. Ата концерттерге эҥин арий устуков. Уонна биһиги сыныбытыгар Бу ханы баҕарар тэрээһиҥҥэ биир улахан оруолу ылар экран. Экраны Алексей Габышев дьэ мантан олорон холбуур. Бүгүҥҥү тэрээһин Алексей хайдах төһө элбэх зарисовка, заставка? Бүгүн спектакль баар эбит. Ийэ тылым омугум тыына диэн. Ону бу бэлэм боллум. бу этэҥҥэ ааһарына. Эрдэттэн бэлэмниигит маннык уратан. Эрдэттэн бэлэмниир монтажтыбыт. Оҥороот бу манна иһимэбит. Бу арена диэн программа бар. Бу монтажар батаатапыр экран раз көстөр. Күндү доҕоттор, ханнык баҕарар тэрээһин иннинэ бу билигин быыс сабыылаах тура. Ол иннинэ дьэ бу маннык сыанаҕа, сыана кэннигэр долгуйуу, кэтэһии хаамай биир тыҥааһыннаах түгэннэр буолаллар. Билигин буоллаҕына бу Ийэ тылым, омугум тыына диэн бу тэрээһиҥҥэ реабилитационный центр үлэһиттэрэ быйыл уонна былыр диэн бу хаха тыла симэлийэн симэлийэн кутталлааҕын туһунан дьэ бу испэктээкил турарбыттар сүрдээх үчүгэй дьүһүйүү диэн ааттаахар бу саҕаланаары турар Игнатий Баһалыста аҕыйах тылла көрөөччүлэргэ бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн эҕэрдэ оттон бүгүн хабыт тылын күнүнэн барыгытыгар ити-истиҥ эҕэрдэ буоллун уонна тугу тиэрдиэхпин оттон бу сылын ахсын буоларын курдук бу тэрээһиммит ыытыллар уонна сылын ахсын тэрээһиммитин өссө киэркэтэн тупсаран иһэрбит туһугар баҕарабын Саха сайдам тылын айбыт айылҕа малгаһа Арчылы Дап Бүгүн олунньу уон үс күнүгэр киэһээҥҥи өттүгэр аны биһиэхэ улахан куукулалар кэлэннэргэ ылдьыты Оҕолорго наллаах тэрээһин. Которая охраняет весь город. Неужели нет никакого... Очень высокое напряжение. Во время Дьэ күндү доҕоттор, бу курдук биһиэхэ биһиги дыбарыаспыт сыанатыгар күн арсын араас таһымнаах, араас көрөөччүлээх тэрээһиннэр буола тураллар. Онон биһигитин бииргэ болун күндү доҕоттор. Ойон мүрү култуура дыбарыаһын сонуннара Бүгүн олунньу уон түөрт күнэ. Аан дойду тапталлаахтарын күнэ. Онон дьэ күндү доҕотторбутун бука барыгытын тапталлаахтар күннэринэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит таптааҥ уонна таптатыҥ. Онтон бүгүн биһиги дыбарыаспыт сыанатыгар таптал диэн истиҥ эҕэрдэ концертка бука барыгытын киэһэ хэттэ чаастан ыҥырабыт. Бэлэмнэр буола тураллар, үрдээҕин диэн долгуйуу, көрөөччүлэрбитин кэтэһии. Олунньу уон түөрт күнүгэр киэһэ сэттэ чаастан аан дойдутааҕы тапталлаахтар күннэригэр аналлаах истиҥ ирэх кэнсэр. Таптал туһунан кэрэ ырыалар, үҥкүүлэр, кэргэннии паараларга бириистээх көрдөөх оонньуулар. Аан бастакытын иккиэн тэҥҥэ бу концеры иилээн-саҕалаан ыытыахтара Саргылана уонна Александр Гоголевтар дьиэ кэргэттэрэ. Кирии билет сыаната 5 мөһөх солкуобай. Кэргэннии пааралар биир билетинэн киирэллэр.